Bei Nanzeg ass de Moien e klenge Fliger mat 11 Persounen dran verongléckt. Vun de Leit u Bord huet keen d'Accident iwwerlieft. D'Maschinn war kuerz nom Start erofgefall. De Petz Bartz huet d'Detailer a weider Auslandsnoriichten.
Si sollten hiren éischte Sprong mam Fallschierm maachen, mee et wor net dozou komm. Fënnef Fallschiermschüler si géint 11 Auer de Moie mat hire fënnef Moniteuren an dem Pilot déidlech verongléckt, direkt nieft den Haiser vun den Awunner vun der klenger Uertschaft Tomblaine bei Nanzeg. Um Buedem ass keng Persoun zu Schued komm, mee d'Aenzeie mussen natierlech psychologesch betreit ginn. On l'a vu tout de suite que c'etait plus eux, que voilà qu'ils étaient tous morts sur le coup quoi. Il y avait pas de, il y avait pas de, ça bougeait pas et on voyait bien que le choc avait été violent pour pour qu'il y ait des survivants. Villfachs woren och Frënn a Famill vun den Affer op der Plaz fir sech déi geplangte Spréng mam Fallschierm unzekucken. Elo leeft eng Enquête, fir d'Ursaach vum Accident erauszefannen. A Venezuela ass de Bilan vun den Doudesaffer no den zwee Äerdbiewe weider an d'Luucht gaangen. D'Autoritéite schwätze vu 1430, déi d'Naturkatastroph net iwwerlieft hätten. Mee nach ëmmer geléngt et de Rettungsekippe Leit aus dem Chaos an der Zerstéierung erauszehuelen, an där si zanter e Mëttwoch gefaange woren. Am Noen Osten geréit déi theoretesch Wafferou tëscht Iran an den USA, déi virun zwou Wochen ënnerschriwwe gouf an nach ëmmer besteet, nom véier Méint ale Krich ëmmer weider ënner Drock. Teheran attackéiert Ziler a Kuwait an a Bahrain, well Washington sech net un d'Ofkommes hält, Iran d'Kontroll iwwer d'Strooss vun Hormus z'iwwerloossen, wéi virgesinn. Amplaz ze deeskaléieren, kënnt aus dem Wäissen Haus via Tweet d'Menace vun enger Verschäerfung vun der Gewalt. Op engem Sommet vun der NATO de siwenten an aachte Juli geet et ëm déi militäresch Hëllef fir d'Ukrain. Rieds geet drëms, datt 70 Milliarden Euro fir Kiew sollen zesummekommen, fir dem Land seng Verdeedegung an de Schutz vu senger Zivilpopulatioun. De lénkspopulistesche slowakesche Premier Robert Fico, en enken Alliéierte vum Putin, huet awer elo bekannt ginn, datt hien senger Delegatioun mat op de Wee ginn huet, fir aus all Plang fir Militärhëllef fir d'Ukrain erauszebleiwen. D'Hëtztwell geet op en Enn a Frankräich zitt d'Bilan. Zanter dem 18 Juni huet d'Zuel vun den Interventioune vun de Rettungsdéngschter ëm 20 Prozent zougeholl. Op de wäermsten Deeg, vum 24 bis gëschter, wor et esouguer eng Hausse vu 40 Prozent.

Bannent de nächste Wochen ass zu Belgrad mat engem Récktrëtt vum ëmstriddene serbesche President Aleksander Vucic ze rechnen. No 18 Méint Studenteprotester géint d'Korruptioun vum Regimm zitt de Staatschef déi Konsequenzen, déi vun Ufank un verlaangt goufen. Mee Observateure warnen, duerch säi Récktrëtt elo kéint seng sougenannt progressiv Partei virgezunn Neiwale gewannen a fir hien wier domat de Wee fräi fir d'Mandat vum Premier.